Right, right, right, right. Makadini makadini team manyama muri sei muri sei. Ndinoramba ndichikupai nhoroondo dzevaimbi wedu ma living legends nema departed legends edu akaita kuti musambo usimukire wesungura nemimwe misambo yakapera kusiyana siyana ndichikupai nhoroondo dzavo kuti vakabva kupi vakananga kupi zviri kufamba sezvi zvakaitika wanano dzavo maridziro avo akaita mabhanju kubva pane one place to another kuzosvikira pawakashaya ndichanga ndichikupai nhoroondo idzi nguva nenguva nhoroondo idzi munogona kudziwana pano chete pachanero yenyu inoyi nokudaro ini ndinoti keep subscribing ndoda tombokupai katurudwe mbijana pane nhoroondo imwe yandinoda kugadzira kuda kuzokupai mukanyatsa kuita subscribe pamwe chete kana kuisa malikes kana kuenda kucomment section uko kwamunosvika muchitaura kuti tiri kumbira nhorondo yakati tiri kumbira nhorondo yakati nhorondo dzenyu dzamunoda mafavorites nhorondo zvinyi dzamuri kuda imimi ndokupai munodzinyora kucomment section kuti ndizive nekuti ndinadzo jahwi kana ndichiti jahwika ndiri kutaura kuti ndine jahwi dzandisandaisa panapa ndiri kutaura kuti mudzonzo wadzo kudai so so torambokupai dwemi jana kuti mumbonzwe kuti zvii zvakamboitika pane nhoroondo yamasha munhu mumwe yandisati ndambokupai panapa isati yamboiswa ndisati ndaisa sofa ndoda kuti mumboisa ecoment bijana ipapa pasi ndoda mbokupai nzwisa bijana kuti dwe chimbonzwai munzwe mbereko yakaramba tiye masha munhu mumwe kana the four brothers amunonzwa ah, kazviendika mukurarama mukwa vanhu vanofamba nenzira dzakasiyana siyana zvichingofamba zvakadaro zvichienda vanhu vachirarama achikuenda aidzai pane imwewo zvakare ka nyaya imwe yakafadza vanhu yaka takidza vanhu chaizvo yakaitwa namasha munhu mumwe yekutora mudzimai wemuridzi ainzi mudzimai wemuridzi oenda naye kuswimming pool onotorwa vhidhiyo iye muridzi wacho asingazvizive inoita here haa komana akaenda naye kunotorwa naye vhidhiyo mudzimai vanga ari mudzimai wapeter majoni peter majoni tomuziva anga ari muimbi zvekare mukuru asi iko zvinhu zvaakatisiya hake ka eh, kwava kuchitora ka kutora mudzimai wake kwakuendwa naye ikoko asi kana eh, eh, kwakunotorwa vhidhiyo ah, zvakarwadza zvakavarwadza akoma vangu vapa majoni vakaita inge vachauraya munhu right zvisinei yazvo imbonzwai amainyi nanhau iyi ndakaiudzwa naamainini munin'ina uyu mudzimai wapeter majoni
ya bamukuru vakanga vamboroora mumwe mudzimai ainzi beauty vakatogara naye kwengumakore vachigara kuota foza asi havana kuita mwana naye asi vakazorambana zvavo asi ndiye mudzimai wandinoziva vakanga vachidi achigara naye iye sei vakarambana nabeauty ah, beauty uyu akanga aita musikanzwa akashamwaridzana neimwe musician waakashamwaridzana naye saka zvaakashamwaridzana naye akabva abuda patv achibuda ari pavhidhio patv ari muswimming pool achitamba nemwe handizive ndikataura nezita pamwe family yacho ndinogona kuzotsamwa nazvo asi vhidhiyo yaitobuda chi patv saka ndokunetsana kwakaita bamukuru nani nemudzimai
right aiwa ndakoti ndikoti turudwe mbijana chete ka inyemu nyemu handiti kumbokunyemudza mbijana kuti zvimwe zvezvinhu zvatogona kutokuitira izvozvi zvekuti handisati ndambokanda nhorondo iyo isofa ndiri kumboishanda shanda mbijana ndonekuikanda ipapa ndiri kumaarchives zvangu uko The very best of Rabson Omali and Gambari Mimhanzi pa National FM Radio ndiyo shangu rakaya kutonga panhepfenyuro dzese ndichingoti aivaka keep sub subscribing apo kuitira kuti zvinhu zvedu zvifambeka mukangobaya kabhero kaya kachete chete ndobva ndaita manyawi ndokukandirai dziri gozha kudai so aiwa ndine imwe futi yambuya madhuwe ndine imwe futi yatrevor madamombe dzinonga dzine mabhegi ega ega anonzi mabhegi emasasi because imomo munonga muchishutwa mafirimu ekureba sekuru right ndichiti rambai muchititsigira apa i thank you guys for the support i thank you guys